Ka imaamataan Islaamaa jira namni, ka areedaan Islaamaa jira, ka maqaa miti ka dhugaa, nama dhugaadhaan Islaama ta'e irratti haraami jechuudha inni kan silaa gara gore goree jira. Guyyaa takka Aishaan qultu linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ishaani safiyyata haala safiyyaa keessatti ergamaa rabbiitiin hin jedhe jetti. Maal jetti? Safiyyaan gabaabduudha, gurraattiidha, waan akkana akkanaati. Wama siin qabdu dubbatee jennaan hasbuki yaa Aisha siif gaa dubbiin kun jeen maaliif dubbii ati dubbatte kana osoo zaata itti godhanii bishaan baharaatiin walin makanii lama zajatuhu bishaan baharaa kana ni booreessiti jedhe ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam waan isiin qabdu bar gabaabduudhas wama namni qabu yoo haulaa yaa jibriil

obboleewwan islaamaa nama hedduu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa arrabni keessa jiraa dubbachuu hin danda'u ka bakka arrabaan dubbatu ka harkaan dubbatu jira rabbiin arraba si kenne rabbiin sirratti lakkaa'u jira alam naj'al lahu aynayni wa lisaanan wa shafatayni jaa rabbiin quraanni gaa bakka hunda dubbataa maallii shaayidaa qofanni isinii fudha wa lisaanan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa arraba bareedaa arraba khayriis ittiin dubbachuu dandeessu sharriis ittiin dubbachuu dandeessu si keessa kaa'ee jira arraba keetiin maal dubbataa ooluu jirta innahu arrabni kun dhu haddayni waan qara lama qabu yookaan gara lamaan nama muru takka

Muslima ebeluuti kun maqaan akkanaa kun maqaan isaa ebeluudha kun nama akkasiiti jettee arraba keetiin dubbattee maqaatti baasuu gargar baasuu jechuudha. Akka kijiba dubbatu kijibarra nama gargaaruu akka waqaawli zuur jecha kijibaa dubbachuu waan hin agar. akkana jedhameedhaan dubbiin kun akkana taateedhaan jedhame jedhee arraba isaatiin kan geggeessu jechuudha. Walghiibati wannamiima nama hamachuu maqaa namaa balleessuu wanti haaqii araadil muslimiin gurra muslimaa waan inni hin dalaginiin waan inni quban qabneen balleessuu yoo kana goote hoo wagayri daalik hedduudha lakkaa'ameen dhumu.

Muslima maqaa osoo hin ta'in muslima dhugaa ka qaamaa fi qalbiidhaan islaama ta'e ka uffataan islaamaa jira namni ka imaamataan islaamaa jira namni ka areedaan islaamaa jira ka maqaa miti ka dhugaa nama dhugaadhaan islaama ta'e irratti haraami jechuudha inni kan silaa gara gore goree jira.

Jecha fokkataa arraba kee irraa kaastee dubbatuun kun aafata lisaanaa balaa arrabi namarraan ga'urraayi. Lammaffaa aafaatu sukuut anil haq haqarraa dub cal'isu osoo wanni badaa jiru argaa jirtu osoo ijoolleen qilee jahannamitti galuu jirtu osuma ijoolleen qumaara taphattu Osuma zinaan si bira dalagamu, osuma fiilmiin si bira laalamu, osuma haraamni garagaraa si biratti dalagamu, osuma kabriin si bira dhugamu, osuma si biratti kijibamu. Cal'isuu lakki dubbiin kun akkana. Ibsuu fi dhiftee akkasi. Akkan akkana jetteetuma itti guutteefi jechuudha. Jecha kijibaa sana itti guutteefi dhibbarra keesseefi raayit itti gootee ka gorra guyyaa qiyaamaa rabbiin eegsii guddaa sarrisii kaa'uuf jiru. Dubbii dhugaa osuma beektu. Alghiibaa. Akka nama amachuu fa'a nama machuu kun akkam? Waan abbaan sirraa dubbachuu hin feene. Waan yoo ati itti dubbatte, yoo ati namatti haasofte namni sun sirraa jibbu. An tadkura akaaka bimaa yakra. Waan obboleessi kee jibbu dubbachuutu ghiibaadha. Yoo inni qabaatellee jechuudha. Yoo manni waan san qabaate. Dhiirummaan Ebelu akkana ta'e akkana ta'e osoo hin taane ebelu akkana taatee sirraayi dubbii kana qabdaa sirreeffadhu karaa irraa gortee karaatti deebi kanatu dhiirummaadha. Dhiirummaan bakka jimaatti jimaarra walii qabatanii ebelu akkana bar ebelu ebelu akkana ta'e arrafaa ajaa'iba dhiisaa walii fuudhee gaaraa ga- jalaa gubbaadhaa walii fuudhee waliin dhaa garuu abbaatti dhaqee hin dubbatu kun miidhaa irra namarraan ga'urraayi. Waan ati dubbattu Rabbiin sirratti katabuuf jira. Waan ati maqaa obboleessa keetii balleessaa jirtuun, waan ati gurra muslimaa guutuu haquu jirtuun, maqaa isaa gaarii irraa fuutee akka hin taane gochuu jirtuun maa yalfidhu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid. Malakaa lama sirra jira. Ka waan ati dubbatte irratti sii kataban. Ka guyyaa qiyaamaatuu fi qeti dubbifachuuf teessu.

Of eeggataa jirraa? Yoo namni wal hamate, maqaa walii wal balleesse irraa wal dhorguu jirraa? Lakkii wanni kun akkasii irraa wal dhorguu jirraa? Moo irratti wal gargaaruu jirra? Bakka jimaa qabaanutti maal dalaguu jirra? Bakka wal geenyee haasofnutti maal haasa'uu jirra? Dubbiin keenya maal fakkaata?

Maqaa Rabbiin nu moggaase dhiisee ebelu ebelu akkana, nama duriiti, nama akkas akkasiiti, nama jabaadha jedhanii maqaatti baasanii guddisanii maqaa Rabbiitti hin baasne. Haasaa ooluun waan inni jibbu irratti haasaa ooluu irraa Rabbi nu dhorga. Wal jala hin deeminaa jaa Rabbi, aybii walii hin lakkaayinaa jedha Rabbi. Aybii walii wal hin balle eeggadhaa jedha Rabbi. Maqaa walii wal bira teessanii wal hin balleessinaa jedha Rabbi. wal hin hamatinaa jaa rabbi fakkeenya kaa'etti ayuhibbu ahadukum jaa rabbi caqas yaa nama guyyaa halkan maqaa namaa nyaataa bultu yaa nama bakka jimaatti maqaa maquma namaa nyaataa ooltaa nyaataa bultaa ka quraana rabbii waa takka hin beekne ka zikrii rabbii hin beekne nama hamachuu irratti parsantii dhibba irraa dhibba raayitii ka argatu quraanatti yoo dhufe zikriitti yoo dhufe zeeroo zeeroon zeerootti yoo idaame maal fida zeeroo Qur'aana irraa zeeroo maqaa namaa hamachuutti foon namaa nyaachuu irratti dhibbaan dhibba ba- guutuu qaba jechuudha. Dhibba irraa guutuu. Eh? Guutuu fida jechuudha. Nama hamachuu irratti. Maqaa namaa balleessuu irratti dhibba qaba raayitii dhibba jechuudha. Ka waa takka irraa hin hir'isne. Gaafa gara quraanaatti deebi'e. Gaafa gara zikiriitti deebi'e. Eh? Bakka jiru jira inni barandaa isaatti hafe. Ayuhibbu ahadukum jaa rabbi ni fedha yookaan ni jaallata tokkoon keessan ayya akula lahma akiihi mayitaa foon obboleessa isaa foon obboleessa isaa osoo itti fidanii du'aa sanuu jiraa miti bar foon obboleessa isaa du'aa osoo itti fidanii ni nyaata Jaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala ni nyaattaa? Gaafa nama amatte nyaatte, gaafa halkan guyyaa maqaa namaa nyaataa oolte, foon obboleessa keetti du'aa san nyaatte laal akkuma foon nama nyaatutti. Itti oolaa jirtaami bakka jimaa gurgurtutti. Eh, bakka jimaa qamaatutti ittuma oolaa jirra bar. Arrabni keenya har'a waan fedhe baxaphatu kun guyyaa takka Rabbiin qabuuf ta'a. Eeggachuun barbaachisaadha. Waan Rabbi irraa nu dhooge dhorgamuu gaari. Guyyaa takka Rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkana jedhe. Hadiisa takka keessatti gaafatameeti giibaa jechuun yookaan namiimaa jechuun kun maal jechuudha? Akkam akkam jedhanii gaafannaan an tadkuru akaaka bimaa yakrah waan inni jibbu dubbachuudha waan inni hin feene haasa'uudha jeen achi booda atadruuna mal ghiiba nama hamachuu jechuun kun maal jechuudha

Dubbii ati dubbatte kana osoo zaata itti godhanii bishaan baharaatiin walin makanii lamazajatuhu bishaan baharaa kana ni booreessiti jedhe ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam waan isiin qabdu bar gabaabduudhas wama namni qabu yoo dubbatte dubbii hagana ga'u kana laaftuutti lakkooftee xiqqaa seetee halkan guyyaa laaqaan olini irraa gabaabbadhu guyyaa takka rasuulli alayhi salaatu wasalaam gaafa miiraaja ol ba'an lamma urija bi marartu bi qawmin ergamaa rabbiitu haasa yeroo anaan mi'raaja ol korame Ummata wayirran dhufe. Ummata akkam? Lahum adfaarum ka kotteen isaanii ka kottee qaban. Kotteen isaanii sun ka sibiilarraa ta'e kottee yookaan qeensa. Yakmishuuna wujuuhahum ka fuula isaanii akkasumatti ka foon irraa gadi fuudhan. Wasuduurahum qoma isaanii irraas akkasitti ka foon irraa fuudhan jechuudha. Ofumaan of. Duniyaatti nama nyaatteemi ofumaan of nyaadhu jedhee rabbi achitti of nyaachisaa bar. Fuula isaanii akkasumatti gadi irraa foon irraa gadi fuudhan. Qoma isaanii irraas akkasumatti gadi fuudhan. Eh jazaa warra foon namaa nyaataa oolu. Eh jazaa warra shira xaxaa oolu arraba isaatiin. man haa'ulaa yaa jibriil ummanni akkasitti foon ofii qaluu jiru kun ummanni akkasitti ofumaa of ajjeesaa jiru kun ofumaa of kukkutaa jiru kun eenyu jennaan haa'ulaa illadiina yaakuluuna luhuuma annaas warra yeroo addunyaarra jiran halkan guyyaa foon namaa nyaataa oolanii nyaataa bulantu har'a rabbiin kanaan jazaa deebi'eef jedhaniin duuba Ati akkam jirta? Dargaggeessa akkam jirta? Manguddoo akkam jirta? Sheeka akkam jirta? Dubartii akkamii jirta ati? Arraba kee ilaaluu jirta? Waan dubbattu ilaaluu jirta moo halkan guyyaa shira? Shira biyyaaf biyya jidduu, sheekaaf sheeka jidduu, darasaaf darasaa jidduu, sheekaaf imaama jidduu, gandaaf ganda jidduu waliin ciruu jirta moo? Arraba kee kana quraanatti deebisuu jirta laata? Lubbuu kee gaafadhu. Yeroo namni si biratti maqaa namaa haasa'u irraa dhorguu jirta moo irra gargaaruu jirta? Namni namni biratti hamatamee jennaan namni irraa dhorge rabbiin guyyaa qiyaamaa ibida jahannam irraa deebisa jedhe ergamaan rabbii. Kana yoo barbaadde maqaan namaa yoo si biratti hamatame lakki jedhee irraa dhorgi. Wanni kun akkana miti jedhee irraa dhorgi. Dubbii gariitti wal ajaja. Kanaafu, inshaa Allah sa'atiin waan haganatti dubbatamee dhumuu miti. Daimaa fi dubbii osuma isiin mi'ooftuu irraa qax irraa gochuu gaariidha. Haguma kana Rabbi dawaa isinii haa godhu. Ibaada Allah! Sallu wa sallimu ala haadi il-bashiri nadhiir. Waqad amarakum Allahu bihi haythu yaqul.